Mama Yesu ama biribi asi. Hallelujah. Me nua baa ɛno na ɔbaa danduam mu ha. Ɛno da pɛ na ɔbaa ha. Bakyɛ ade mama ɔsɛ ɔnsii ha da ɔma ha da. Ne first time ne ɛno da. Ne first time ɔde baa so deɛ na asi. Mama deɛ Yesu ayɛ boro so. Me nua baa ese adeɛ a Yesu no nyame nhyira wo. Amen. Ɔsɛ ɛno na ɔbaa ha na n'akoma ɔyɛ ho enye yie ofirifiri ba nyina na ɔntumi ɛnhome. Ɛno a Awurade Nyankopɔn ɛfaa ɔso ɛkyɛn sɛ ɔhu sɛ n'akoma ɛyɛ ne ya. Ɔno nso gye to mu kɔnfɛm sɛ asɛm a Onyame fa wo so ka no, ɛyɛ nokorɛ. Me nuabaa yi nso, ɛno na wobɔ mpaeɛ maa no a na wohyira nsuo so de maa no na ɔnom nsuo no no. Wɔka hyɛ Nyame animuonyam sɛ ɛnnɛ ɔgyina ha no, ne ho atɔ no a ɛnnɛ ɔko no a ɛnnɛ ɔntumi da ma ne pono so. Nti ɔgyina ha a ɔka wei hyɛ Nyame animuonyam sɛ Awurade afa n'abaawa so. Na n'akoma no a na anka wontumi nhome no, ɛnnɛ Awurade ato mu, wotumi home bere tiaa. Mama, Awurade Yesu ɔwɔ dan mu ha. Awurade nhyira wo.
Adom Prɔ. Mama, me maame gyina ha a, ogyina hɔ ma ne ba. Ɛno a Awurade fa wo so. Ɛno da nko ara.
Ɛno da nko ara.
Awurade fa wo so ka me nuabaa bi ho asɛm sɛ, wohu sɛ barima bi akum abofra bi. na wɔfrɛ akwadaa no kra ne abɔfra no kra kasa. Na barima no ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛku ɔbaa no, yɛ a ɔbɛma ɔbaa no nso asan abɔ dam. Me maame yi se, Nnora, yɛ a yɛbɔɔ mpaebɔ no a wɔkɔɔ fie no, mama anadwo no, wɔse ɔwɔ hɔ ara na barima no a Awurade faa wo so kaa sɛ ɔbɛku ne ba no, Barima no de mirika baa maame yi hɔ bɛka kyerɛɛ maame yi sɛ ɔpa ne kyɛw a ɔmma ne ba no, deɛ wayɛ bi atia ne ba no biara no, ɔmfa ne bɔne nkyɛ no. Hallelujah! Na mama, deɛ asi koraa wɔ mu ne sɛ, barima no yɛ sɛ ɛpa maame yi kyɛw sɛ ne ba no, ɔnnya ne ba no na ɔnsan bɛware barima no.

Adom ne pono no o, oh adom pono Me gyina ha na meda Nyame ase kɛseɛ paa Sunday yi ara na yɛ start program no Na me deɛ menya me breakthrough da no ara Firi sɛ anadwo no me sɔre a na wɔwɔ kɛseɛ black bi ne ti so na ɔpɛ maka Me deɛ mehu yɛ sɛ bɛrima bi apue wɔ me dayere mu na wɔde sekan atwa wɔn mu mmienu na ɔrede adeɛ asisi ne so Megyina na meda Nyame ase ɛfiri sɛ nnipa bebree so daeɛ ho wɔ wɔn ma wɔn ka wɔn, wɔn nsɔre bio, na Nyame agye me ne me mma ɛwɔ sɛ me mma nyinaa deda me ho, na me nhu neɛ aseda a me mfa mma Nyame, adom nti Amen. Adom pono, me baa ha bɛyɛ, fa nsɛ bɛyɛ bosome mmienu ni. Na nneɛma a Nyankopɔn nam maa so ayɛ ama me no yɛ bebree. Kwasiada no na yɛhyɛɛ program yi ase, na Kwasiada no megye di sɛ nnipa bebree hu deɛ ɛsiiɛ. Me ne me werɛ ba no, na ɛden paa. Na ɛden. Nanso Nyankopɔn nam, nam maa so. gyee no ana na ɔwɔ ahoɔden na yɛ tumi mahu sɛ ɔte hɔ pagyapagya ne nsa a na meda nyame ase wɔ deɛ wayɛ meda maa nso ase paa na menhyira no ma ho sra nyɛ kɛseɛ adom nti amen o wo nua adom bro yɛda awurade ase me maame mrs ofori sɛ two weeks na ɛbɛ yi nyame nam yɛ maame prophetess so ɛka adiyie ɛfa ne ba ho Sɛ wahu sɛ ɔwɔ nkran na nkurɔfoɔ bi akɔto ahyɛ ne so de no ahyɛ kaa mu de no akɔ baabi akɔ akɔku no. Na sɛdeɛ Nyame nam yɛn maame so kaeɛ no, obi nso soo daeɛ frɛɛ aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Sei na woahu. Ɛmaa onua no ara nso soo ho daeɛ. ɛma ohu sɛ na atoyerɛnkyɛm ato no ama wawu. By Nyame nam yɛn maame so bɔɔ mpaeɛ no, saa owuo no a anka ɛreba ne so no, Awurade nam yɛn maame mpaebɔ so ayi yɛn maame Yibae kra afiri saa owuo no mu a na ɔse anapa yi wagyina ha a na ɔka hyɛ Nyame animuonyam. Mama, ɔse Nyankopɔn ɔnhyira wo ɛne wo mpaebɔ a wobɔ ma Nyame mmaa a ɛwɔ abokyerɛ mu. Amen.
Amen. Mepakyɛw mase da ɛtɔ so mmienu, ɛno nso yɛ akwankyerɛ no a Onyankopɔn nipa nam so yɛ maeɛ no sɛ ɔnkae sɛ yɛmfa nkata yɛn ho no. Da a mede kɔkataa me ho no, mede kataa m'anim nyinaa. Mesoo da a na mereto nnwom, Animguaseɛ nti mawia, mempɛ bio mu oo, nti daeɛ mu na mehuu sɛ barima bi aba. Mehuiɛ ne sɛ ɔreyi adeɛ firi m'ani na adeɛ no ayɛ sɛ wɔde adeɛ no asɛ eh, Selection ayi na ɔmo de atetare m'anim na sɛ ɔmo de ade no kata hɔ nti ɔwaawaa adeɛ no saa ara na meeto nnwom no saa wɔ daeɛ mu amen afei mete m'anim koraa na mɛyɛ m'anim yɛ dɛ ɛhyehye me na medi Yesu mogya wɔ sɛ wɔde Yesu mogya hohoro m'anim nti meda Awurade ase sɛ adeɛ bi a ɛyɛ nkatanimu a ɔmo de kataa m'anim bia menim sɛ Awurade Nyankopɔn ayɛ dɛn wayi afiri hɔ meda Yesu ase amen. Mama me nua bɛn sɛ Awurade nhyira wo. Na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Hallelujah. Me nua bɛɛ se ɔbaa dan mu ha. Na Onyame faa n'aba hɔ so kaa sɛ, Nnoɔma nkɔ yie. Na ɛfiri nnɛ kɔ yi, Awurade ba bɛtrɛ n'ahyeɛ mu. Me nua baa yi se ɔka hyɛ Nyame animuonyam sɛ, Onyame wɔ fie aha. Hallelujah. Ɔse asɛm a Nyame nam n'abaawa so kaaɛ no, Wɔse three weeks ni Onyame ama ne nsa so Ɛnoɔma ɛɛkɔ yie ɛwɔ ne fie hɔ Ɛnoɔma ɛɛkɔ yie ɛwɔ ne business no mu Sɛdeɛ Awurade nam n'abaawa so kaaɛ no Wɔse ɛnnɛ ɔka hyɛ Nyame animuonyam se Sɛdeɛ Awurade nam n'abaawa so kaa sɛ ɛnoɔma yi bɛɛkɔ yie no Wɔse ɛnoɔma ahyɛ aseɛ a seisei ɛɛkɔ yie Ɛɛtu mpɔn ɛwɔ n'abrabɔ mu. Sɔfo, ɛnyɛ wo girl wei na ɔtɔn adeɛ a wode kɔ adekye a na nipa no de nnoɔma no ama wo. Mpakyɛw.
Wo supply soap ne nnoɔma. Ɛdi one week a even bang foɔ bi gyee bi. Wo kɔɔeɛ ama bang no san de maa wo. Ɛnɛ saa adeɛ no nyinaa agyae. Boa wo nsam ma Jesus paa. Mama ɔse deɛ ɔka hyɛ Nyame animuonyam koraa ne sɛ ɔda dan mu a ɔhu ntɛfrɛ, nkura, mmoa nketenkete wɔ dan mu hɔ, scent bebrebee wɔ dan mu hɔ, ɔnte aseɛ. Na ɔbaa w'anim no, woka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa camphor kɛkɛ, ɛnɛ wo na ade maa no. Woka kyerɛ no sɛ ɔmfa kamfa kɛkɛ ɔmfa mmra, na wobɔ mpae gu so no, wɔse ɔde kamfa no kɔɔeɛ a ɔde kɔguu hɔ no, ɔka hyɛ Nyame animuonyam sɛ ɛfiri nnɛ kɔ yi ɔnwu mmoa no bio. Nti wɔka wei ahyɛ Nyankopɔn animuonyam wɔ Yesu din mu, amen. Me deɛ m'asɛm a meka kɛseɛ sɛ, Nyame nhyira mo a na ɔntu n'atamfo mpiri wɔ n'anim. Yɛpɔn program no, na m'ani so biri me, me ho twetwe me na mese mekɔ akɔpɛ malt wɔ anim se atɔ. Enti ɛyɛeɛ na mekɔtɔɔ malt, nti mekɔtɔɔ malt no a meba bɛtena store no anim no, na wɔwɔ bi amoamoa ne ho apagya ne ti sei, me nso mennim sɛ aboɔ no da hɔ. Enti hɔ ara na meyɛɛ sɛ meba bɛtena ase na meteɛ maa nne sɛ Jesus! Na medwane firi baabi a mewɔ no. Na lake yɛ hɔ ara nso na ɛyi brɛfoɔ bi nso ba na ɔmo tam boɔ no ɛde bɔ aboa no nso sɔfoɔ ne me dansi nie na aboa yi dwane na ahye me mea meyɛ ɔbaa koraa nka menya aboa no a nka mɛku no ɛsan sɛ wuu nyame a wobɛku me nti nka me mema ɔwu wu nku me nti lake na sɔfoɔ nso gyina dan no akyi no me me tietie mu a me me dwane ba a inside wɔ sɛ me kyɛn sɛ aboa no ɛna sɔfo sɛ wɔku no nti sɛ nnɛ me da so te ase na aboa yi anyame anku me na sɛ me da so te ase a Mede aseda kɛseɛ de ma Nyankopɔn ne. Wantew.
Maame, wo na wo kunu sɛ ɔde wo kɔgye sikaduro no? Mambakyɔ, aane.
Na hwan na ɛbɔɔ wo amanneɛ sɛ wo kunu de wo kɔgye sikaduro no? Mambakyɔ.
Wose wo kunu adamfo bi na ɛfrɛɛ wo? Mambakyɔ, aane.
Anwea akwankyerɛ no a woyɛɛ no wɔ ha no. Yɛyɛɛ akwankyerɛ no wieeɛ no. Mebaakyɔ, aane. Yɛyɛ anwea.
Woduruu fie no.
Yɛyɛɛ anwea akwankyerɛ wiei no, da bi a wɔsɔre a wɔse memmena mpaebɔ so bɔ me maame bɛ yie. Me nso mesɛ, me deɛ me mpaebɔ na mebɔ. Da bi a maame no nso so keka kyerɛ me nuanom sɛ mebɔ wɔn bɛ yie. Na mese me. Wobaa hanom a one week na wo maame bɔɔ dam. Mebaakyɛ aane. Na ɔkaa n'anum asɛm.
Mebaakyɛ aane. Ɛna ɔse wo kunu ne, wo kunu ne yɛ bonsam. Ɔse ɔyɛ bayi bronsam nti na wɔmpe ne so sɛ. One week pɛpɛɛpɛ.
Mebaakyɛ aane.
Nti ɛno akyi no na wo kunu yɔnko bi afrɛ wo last week no bio sɛ wo kunu no de wo kɔ aduro soro koko ɛna wo frɛ wo kunu no busaa no ɛna wo kunu no kaa sɛ.
Ɛna ɔse sɛ mehu akyire kwan deɛ a. Ɔse wahu na kwan deɛ a. Baakyan mehu kwan a mɛfa so a mɛgye me ho. Bɔ wo nsɛm mɛte aseɛ sɛ wate awurade ma ɔbɛrima papa nwale wate ka ɔde ne yere no kɔgye sikaduro life o Abner frɛɛ ne kunu ɔse aa ma yɛ na wahu deɛ pɛ baabi yɛ dɛn fa awurade ɔmɔ ɔho ban wate teateamu na gya no nkɔ wɔn ankasa so. Teamu kɛseɛ paa mama me nua baa si nyame nhyira wo na akwankyerɛ bi a ɛbɛfa wo so aba biara no ɛyɛ ne dea. Me nua ba yi see wo mae obiara de ne ntoma bae Amen. sɛ Nyame akwankyerɛ na aba. Me nua ba yi nso se ɔgye to mu de ne ntoma bae. Ɔyɛ nurse ni na ɔse ɛno a ɔkɔ adwuma mu, ɔkɔ night na ɔda OPD hɔ na ɔse ɔkyea ne ho ato hɔ kakra na ɔda. Ɔse ɔda hɔ saa na ɔso daeɛ na ɔhu sɛ ɔde ntoma no akata ne ho, ntoma no a akwankyerɛ no a wɔyɛ de baeɛ abɔ mpaeɛ gu so de oil sɔɔso no, ɛno na ɔde kataa ne ho wɔ OPD hɔ. Ɔse ɔda hɔ ara na ɔso daeɛ, ɔso daeɛ na ɔhu sɛ papa tententen bi abɛgyina ne so ɛna ɔda hɔ, ɔbisa no sɛ, ah, ara woyɛ wopɛ wohwɛ doctor anaa? Ɔse papa no nkasa, asɛ papa no nhwehwɛ obi, papa no wɔ paa, ɔntumi nni sika bɔ papa no. Wɔseree hɔ ara na papa no danee n'ani na ɔsan kɔe. Ɔse, Nnipa no a merehwɛ no, ɛnyɛ ɔno a. Mama, ɔse, wɔka hyɛ Nyame animuonyam sɛ, sɛ ne akwankyerɛ a Nyame faa ɔso, ɛyɛ ntoma akwankyerɛ a ɔde bua ne ho a, ɔse ɔnnim deɛ nka papa no bɛyɛ no, ada sɛ nka ebia papa no bɛku no, anaasɛ papa no biribi bɛwɔ no. Na mmom wɔka hyɛ Onyankopɔn animuonyam sɛ, Jesus. Ade a ɛnam akwankyerɛ so ama nnɛ ntoma no ɔde buaeɛ no, na ɔda so te ase a, na ɔde animuonyam ne aseda rema Nyame teasefoɔ. Amen. O adomfo,
ma Nyame nhyira wo paa. Me nua bɛn sɛ Nyankopɔn onhyira wo. Ɔse woba ha mmerɛ kakra ni na Nyame nam wo so abie w'ani afa ne bɛ yi ho. Ɛduru anadwo dasuom a na ne ba no teateam na ɔreyɛ dede bebree. Na Nyame nam so kasa kyerɛ no sɛ ɔmo pɛ se ɔmo ma akwadaa no honhom. Na Awurade faa wɔn mpaebɔ so besi nnɛ, ɔsoro ɔkasa nya me animuonyam sɛ saa adeɛ no ɛnsii bio, enti ɔsoro Nyankopɔn ɔnhyira wo paa. Amen. Amen. Mama me nua bɛɛ sɛ Nyankopɔn ɔnhyira wo. Ɔse Awurade anya wo kɛseɛ. Ɛno ara nko ara na ɔbaa ha nom. Na Awurade nam yɛn maame so da ahintasɛm adi ɛfa ne bɛyi ho ɛkyerɛ no sɛ obi bɛbusaa no sika na wanyɛ sika no ama no nti sɛ ɔno nso ba yare obɛgu saa yɛ a wama no no ɛne ɔde ne ba no nso ɛbɛsesa

Nea ɛtɔ so mmienu nso so, ɔse ɔno ara nso na n'akoma yɛ no ya sɛnea Nwura Nyame nam wo so daa no adi no. Na ɛfiri mmerɛ a wobɔɔ mpaeɛ a ɔfirii mpaebɔ yi ase kɔduru fie bɛsi anɔpa yi a merekasa yi, ɔka hyɛ Nyame animuonyam sɛ saa da yi ɔntee nka bio na ne ho nso dwo no paa. Nyame nhyira wo. Oh, wonni ha. Adom pono. Mama Nyame nam wo so boa yɛn sista yi wɔ mpaebɔ mu. Ɔse bɛyɛ bosome baako ni na nnoɔma nkɔ yie. Ɔda a ɔso daeɛ basaa, nnoɔma ne nkraman ɛɛpamo pamo. But ɛfiri da a Nyame bue w'ani faa saa adeɛ no na ɔbɔɔ ho mpaeɛ bɛsi ɛnnɛ, ɔnhuu saa adeɛ no bio, enti ɔka wei de hyɛ Nyame din animuonyam. Ɔse deɛ ɛtwa soɔ sɛ Nyankopɔn nso nhyira wo na ɔma wo nkwa bebree wɔ deɛ Nyame nam wo so ayɛ de ama no. Amen.
Adom no pono no. Adom pono. Meda Nyame ase bebree. Ɛm sɛ ɛnwom a mɛto deɛ mɔmii abɛto ama me. Ɔse he can do it far more than you can think of because wonni anidasoɔ wo nkaa bi nhyɛɛ mu na Nyame wayɛ ama no aboro so amen. Pagya wo nsa sɛ Yesu meda wo ase oo. Yesu meda wo ase oo. Meda Nyame ase na meda me prophetess ase. Nyame nam no so ayɛ bebree ama me. Wɔayi animguaseɛ, Nyame nam so ayi animguaseɛ, kyerɛ sɛ nneɛma bi a na ɛreha nnipa no, Nyame nam no so betu ayi. Kyerɛ sɛ, asɔre wei yɛ asɔre a wote mu a, wokɔ baabi a nnipa werɛ ti wo high, woba mu a wo nipadua koraa no ɛsesa, wonni bi mpo a nnipa ani pɛtɛ wo. Meda no ase bebree wɔ mpaebɔ a wɔbɔ ma yɛn. Me kɔ apply for eh UK visa na me na me before sɛ me bɛ kɔ mama se Matilda yɛde bɛ ma wo yɛde bɛ ma wo me se mama so me asɛm a ɔbɛ ka bia me gye di ɛkyɛkyɛkyɛ koraa a ɛbɛ bɛ mu because twelve twelve years ago me kɔ ɔbo ase na me nim mama da ɔse me hu sɛ wo gyina UK na me se mate na deɛ me de kɔɔ yɛ so wɔ kaa no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ eti egu so a yɛ bɔ mpa yɛ yɛ bɔ mpa yɛ. Nti nnansa na mebɛka kyerɛ no sɛ mama ma apply for UK no na ɔse kɔ wo nsa bɛka. Me kɔɔyɛ me nsa anka na eh guy no a ɔ ɔ arrangee me documents no ɔse ah sister wo documents genuinely mente aseɛ ma yɛ nyɛ appeal. Na mese daabi wo deɛ ma me nkɔka nkyerɛ eh, nyame nipa na sɛ mekɔka kyerɛ no wɔ sɛ menyɛ appeal no a mɛyɛ appeal no nti mebaeɛ na fri eh, thursday anɔpapa mbɛhu mama na mama se yɛ appeal yɛde bɛma wo ɛna mekɔyɛ appeal no mekɔyɛ appeal no mebɔɔ mama amaneɛ na mama se matilda mɛda ha bɔ mpayɛ ɛbɔ mebaa ha twice pɛ maama biem Nti Sunday na mebɛbɔɔ no amaneɛ sɛ, Rev. Wɔn afrɛ me sɛ memmɛgye me document. Ɔse, Kɔ na yɛde ama wo. Paa anadwo yi aa. Nti Sunday yɛpoo asɔre no a mekɔɔ yɛ kɔyɛ me biribi awie bɔɔ one mfaa dɔɔpen kɔɔ VIP. Mekɔfaa car kɔɔɛ. Nti meduruu hɔ na mese quarter to nine. Mewura mu aa megyee yɛ ibi yɛ mu na visa no ɛbom. Amen. Me nso mabɔ m'adwene bɔ sɛ sɛ yɛyɛ a saa ta yɛyɛ asɔre no a yɛyɛ program mefrɛ mama no ma ɛnyɛ menka nkyerɛ me kunu kora menka nkyerɛ no gye sɛ mabɔ mama amanneɛ ansa nyame nkyɛ ade mefrɛ yɛ a na mama pekee na moyɛ asɔre na mesɛ mama nyame ama ne nsa so nyame nam so de visa no ama me. Me a na anka menni anidasoɔ, menkaa bi nhyɛɛ mu. Na megye di sɛ UK visa yi, ɛbɛbuebue kwan, akwantuo kwan bebree ama me. Maame, wonim obi wɔ UK hɔ? Mennim obiara, kwan a invitation no faa so baeɛ, adanseɛ o, mɛdi nea wada, mɛsan adi Kwasiada, ɛnnɛ deɛ. Bɔ nsɛm na si sɛ wo busuani biara nni hɔ. Wonni wɔ bia wɔ hɔ.
Nso Awurade de wo kɔ. Sɔre gyina wo nan so na yɛ dede kɛseɛ paa. Yesu meda wase oo. Big company na ɛde visa no baeɛ visa invitation no baeɛ invitation no ɛmaa da mama se this month yɛ ɛbɛba ɛni one week na invitation no aba Nyame nam no so ayɛ bebree ama me. Wo te anasɛ wo yɛ na adanseɛ sɛ wa ba ha wo saa bɛ direct obi akɔ ha a ɛneɛ wo bɛfa musuo na akɔ because aha yɛ som Nyame a ɔte aseɛ. Ɛyɛ bɛ yie na ɛyɛ wɔn saa. Som Bɔ Nyame a nsɛm ɔte ma aseɛ. Jesus paa. Meda Nyame ase bebree da prophetess ase. Bɛ yie ne wɔn fie Nhyira. na wɔn a wɔn direct wɔn kɔ baabi a ɛnfiri Nyame. Kasa amen.
Mɛda Nyame ase kɛseɛ fisɛ Nyame wayɛ bi ama me paa nti meda Nyame ase Rev. Aseda biem mɛkɔma wo ne me papa. Nyame nhyira mo. Na metuu kwan Yawada no. Nti Yawada no me ba bɛduruu Togo Sunday. Nti me wɔ hɔ saa na me phone no rebelle. Na me se ah na hwan na ɛrefrɛfrɛ me sei. Na mede me shop nso agya obi. Nti deɛ meteeɛ ara ne sɛ girl no reka sɛ, Sister Abena. Egya tɔɔ shop no mu o. Ɛna me se, ɛdeɛn na ɛhyeeɛ? Ɔse, sister, Monday ɛyi, me kɔ biee shop no Yawada no. Me, me bieeɛ no na me hunu sɛ fan ahye, ɛɛ, wires a ɛwɔ hɔ nyinaa nso ahye, ama ceiling nso ahye. But nhyira nka Nyame sɛ nneɛma biaa nni hɔ a ɛhyeeɛ. Ɛnti obiaa na ɔse wabɛwura shop hɔ, obiaa na wabɛwura shop hɔ, na ɔse ah, ɛnti cine ahye, fine ahye, wɔyɛse ahye, nneɛma anhye. Ɛna ɔsi sista. Kasa new earth nyame yɛ da wase oo. Amen nyame yɛ da wase. Ɛna gɛɛ no ka kyerɛ me sɛ sista me dɛ Sunday koraa makɔ da nyame aseɛ oo na adeɛ nyame ayɛ deɛ obiaa bɛgyina hɔ ɔsi ei obiaa bɛgyina hɔ ɔsi ei car koraa na ɛbɛduru a na agyina hɔ ɔsi ei. Na egya atumi atɔ ha sɛ mma anhye nneɛma deɛ a, na fan ahye, ceiling ahye, nneɛma anhye. Maame. Nti meda Nyame ase kɛse. Ɔhemaa, maame wei a ɔgyina hɔ yi, wobɔ afɔreɛ sen ne yɛbɛkye wo atom. Mma akuofoɔ nto wɔn mu frɛ nyina wɔde kye wɔn firi. Ɔno ara kɔ kwan so na ɔtɔ ntoma na bɛkyɛ wɔn. Kyɛ sɛ fitilaasi a ntoma efura wom nyinaa wɔde kyɛ wɔn. Na nti woyɛ nnoɔma sei wɔ dan mu ha. Nyame bɛhwɛ ama wo store dan mu nyinaa atumi ahyɛ. Awurade mma ne mma saa da. Ka sɛ Amen. Wo nso collection a ɔde atom no, Onyame mma wo nsam nhyira nwe da wɔ Yesu din mu.
Enti na me gyina hanom a, na meda Nyame ase kɛse sɛ, ɛno a koraa agya ato Kumasi dwom. Wɔwɛ nkorɔfoɔ nneɛma ahyeɛ na egya atumi atɔ store na anhye nneɛma na ahye fan na ahye ceiling nneɛma anhye a. Wate wei bi da? Ɛyɛ dan mu ha nom na saa na nsesɛm wei ɛsie. Enti obiara a ɔwɔ dan mu ha nom meka hyɛ Nyame animuonyam sɛ wo yɛ biribi a ɛnwiinwii nti meda Nyame ase.
Hallelujah. Amen.
Adom Fran. Abiabia bebree wɔ Yesu tirim. Bɛyɛ two weeks ni na me kɔ Accra ɛna me kra refi ɛna ɔsɛ ebi nsese me koraa na me pɛ ɔbra na wo kunu kɔ adwuma a wɔde car bɛn na ɛkɔ na hu sɛ accident no yɛde ayi de bi ahyehyɛ ne tae mu na wei deɛ Wɔayɛ no to the extent sɛ ebiaa wɔyɛ a na apue na wɔdi ho dwuma nti wei deɛ wɔnim sɛ wɔanhunu ho hwee nti wei deɛ Nyankopɔn na aka na mesrɛ Rev. Awurade nhyira wo. Ɛna ɔse nti kɔ na kɔ ano nte cars no nti hɔ ara na meforo baa ase nti mekɔduru Accra na menante cars no nti me kunu yɛɛ ɔse adɛn na mesɛ o mɛfa akwadaa baako aba Kumasi nti meanante no two days ɛna ɔbaa Kumasie. Nti ɔbaa Kumase no mekɔ ayie baabi na car no aba abɛdi me hɔ. Yɛkɔ a atɔ nsu na ɔnte car no mu. Nti anɔpa no m'anɔinte awia no yɛ agyae anɔpa twelve o'clock na m'anɔinte all the tiles. Mesɔre anɔpa nso a mɛyɛ yɛ move a na mayɛ. Atɔ nsu traffic kyerɛ sɛ traffic bi a ɛwɔ hɔ no yɛbɛhu ara ne sɛ obi de abɛbom yɛ car no nhwehwɛ nka nyinaa na adwiri agu fam. Land cruiser. Nti me siee no mbusa driver no saa dɛ was oh maa nsɛe afei na ɔse nsɛe a nka ne nkanea nyinaa agu fam nso nhyira nka Nyankopɔn din na me kunu nti ɛna yɛkɔduruiɛ yɛduruu me eh me kunu kurom hɔ na ɛyɛ light off nti na ɔɔkɔ Nkran nti wɔn anhu akyire no ɛna yɛtuu cars no eh yɛtuu car no na na me nkɔ bi nti me me na adeɛ asa me sii me kurom anadwo no maa na me bɔɔ mpaeɛ aa nti ɛbɔɔ one thirty ahomakye na me frɛɛ no ɔse yɛduru Accra. Enti yɛsan aba abɛba no, mesɔre anɔpa na mesan nantee cars no nyinaa. Afei ɔkɔɔ adwuma, ɔbae a ɔse, Ei! Ɛnnɛ deɛ Nyame, Nyankopɔn nko ara. Na mese, Adɛn? Ɔse, Me Honda no, akoa bi de aba abɛbɔ anim no ama ayi a ɛwɔ anim no nyinaa atu ato atwene. Ɛno nso no ma ɛno nso mekɔ anantee sɛ ɛɛ nti time bi a wɔ move a na mekɔ gyinaa hɔ ara na ɔsɛ ah na nene deɛ yɛtu kaa no abɛgyina anim he na mesɛ mebɛma me baabaa wɔ se ei ɛneɛ kɛ nanso deɛ ɔbaabaa yi deɛ megyinaa hɔ hwɛɛ kaa no ara na mesan kɔ tenaa ase na mebɔɔ mpaeɛ na menim ade korɔ nti a ne kyenkyene a saa kaa hɔ no nso